און חזל זאגן דאך, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הי' יצא ממצרים, א מענטש דארף זיך פארשטעלן ווי כאילו ער איז געוועזן אין א תפיסה, און ווי כאילו ער איז אויסגעלייזט געווארן, כדי ער זאל אביסל מער מיטפילן ווי אזוי די אידן האבן געפילט זייענדיג אין מצרים בשעת די שעבוד, און נאכדעם ווען זיי זענען ארויס. ממילא האב איך געטראכט אז ס'איז זייער פאסיג דווקא צו רעדן פון די לעצטע גרעסטע תפיסה אין די וועלט, וואס ווערט אנגערופן די בערלינער וואנט. איז יעצט לאמיר רעדן אביסעלע היסטאריע, וואס איז דאס די בערלינע וואנט? ס'איז ברייט באקאנט אז בערלין איז די הויפטשטאט פון דייטשלאנד, און אין די צייטן פון די צורת כל היהודים היטלער ימח שמו וזכרו האט ער געהאט אין פלאן איבערצובויען די גאנצע שטאט און מאכן פון דעם די הויפטשטאט פון די וועלט, די הויפטשטאט פון די דריטע רייך, און ער האט שוין אנגעהויבן מיט זיינע פלענער, און ער האט געהאט ריזיגע גראנדיעזע פלענער וואס ער גייט דארט אלץ טון. אבער למעשה האבן זיך אלע זיינע פלענער געענדיגט מיט א זייפן בעלון ווען די אליאירטע, די Allies, האבן איינגענומען בערלין, סוף פון די צווייטע וועלט מלחמה, וואס אונז האבן גערעדט ביי די לעצטע קליפ. כאטש נאכן קריג איז בערלין געווען א חרוב'דיגע שטאט, מיט דעם אלעם האבן זיך פיר גרויסע כוחות געשלאגן אויף דעם שטאט, עס קען מען אלע די גמרא, שניים אוחזין בטלית, צוויי כאפן אן א טלית, זה אומר קילש לי וזה אומר קילש לי. דא געווען פיר וואס האבן אנגעכאפט דעם בערלין און יעדער האט עס געשלעפט אויף זיין זייט. פון איין זייט איז געוועזן די סאוויעט יוניאן, בראשם סטאלין, ימח שמו וזכרו, און פון די אנדערע זייט איז געווען די מערב וועלט, אמעריקע, ענגלאנד און פראנקרייך, וואס די דריי האבן געארבעט צוזאמען, וואס מען האט עס אנגערופן די מערב וועלט. פון נאך די צווייטע וועלט מלחמה ביז ווען די סאוויעט יוניאן איז צעפאלן איז פארגעקומען אזא אומאפיציעלע קריג צווישן די מערב וועלט און די סאוויעט יוניאן. ס'איז געווען תקופות וואס ס'איז געווען מער אנגעצויגן, ס'איז געווען תקופות וואס ס'איז געווען ווייניגער אנגעצויגן. די אומאפיציעלע קריג האט מען אנגערופן די קאלטע קריג, און די קאלטע קריג האט זיך אפיציעל געענדיגט ווען די סאוויעט יוניאן איז צעפאלן. אבער אונז ווייסט מען אלע האסט זיך קיינמאל נישט געענדיגט. ווען פון סאוויעט יוניאן איז געווארן רוסלאנד האט זיך די מלחמה ווייטער ממשיך געווען צווישן רוסלאנד און אמעריקע. פארשטייט זיך ס'איז געווען צייטן וואס אפיציעל איז געוועזן שטיל, אבער אונז ווייסן אלע אז די לעצטע פאר יאר האט זיך עס צוריק שטארק צופלאקערט און בעיקר ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די מלחמה אין אוקריינע. יעדע מלחמה האט א פראנט. די פראנט צווישן די קאלטע קריג צווישן אמעריקע און רוסלאנד היינטיגע צייטן איז ווי בעיקר אין אוקריינע. אין די צייטן דעמאלטס, נאכן צווייטן וועלט מלחמה, ווען עס איז געווען די קאלטע קריג צווישן אמעריקע, צווישן די מערב וועלט און די סאוויעט יוניאן, איז די פראנט געוועזן די שטאט בערלין. און לאמיך ענק מסביר זיין. די נאצישע דייטשלאנד איז באזיגט געווארן און איינגענומען געווארן דורך די עלייס אלע פיר צוזאמען. נאך די מלחמה, האבן זיך די עלייס צוטיילט מיט דייטשלאנד. האלב דייטשלאנד האבן די מערב וועלט באקומען, וואס דאס איז געווען מערב חלק פון דייטשלאנד, און די מזרח חלק פון דייטשלאנד איז געגאנגען צו די סאוויעט יוניאן. יעצט די שטאט בערלין איז בעצם געוועזן אין די מזרח חלק פון דייטשלאנד, און בערלין בעצם האט באלאנגט פאר די סאוויעט יוניאן, נאר היות וויבאלד בערלין איז געווען זייער א סימבאלישע שטאט האט מען באשלאסן אז כאטש בערלין געפינט זיך אין די מזרח חלק וואס באלאנגט פאר די סאוויעט יוניאן מיט דעם אלעם וועט מען עס צוטיילן צווישן די סאוויעט יוניאן און די מערב וועלט, סאו האלב פון דעם מזרח בערלין איז געווארן א חלק פון די סאוויעט יוניאן און מערב בערלין איז געווען אזוי ווי א אינזל פון די מערב וועלט און מזרח אירופא און די סאוויעט יוניאן. סאו אין די סאוויעט יוניאן איז געוועזן א אינזל וואס האט געהייסן מערב בערלין וואס דאס איז געוועזן די מערב וועלט. און אין בערלין איז אטאמאטיש פארגעקומען די קאלטע קריג צווישן די צוויי גרויסמאכטן די מערב וועלט און די סאוויעט יוניאן. תיכף נאכן קריג איז די מצב נאכנישט געווען אזוי אנגעצויגן און ממילא איז געווען אפן צווישן די מערב וועלט און די סאוויעט יוניאן, פארשטייט זיך ס'געווען גרעניצן אבער מ'האט געקענט גיין און קומען. און ווייטער אין בערלין, מזרח בערלין און מערב בערלין איז געווען אפן איינער צום צווייטן, ס'נאר געווען אנגעצייכנט מיט פארשידענע שטאנגען ווי די גרעניץ איז. אבער מענטשן זענען געגאנגען אהין און צוריק. דאס האט אזוי אנגעהאלטן ביז נײַנצן הונדערט פֿארטי אַכט און דעמאלטס איז פארגעקומען די ערשטע ריס צווישן די מערב וועלט און די סאוויעט יוניאן, ווען די סאוויעט יוניאן האט באשלאסן מער נישט אריינצולאזן די מערב קרעפטן אין מערב חלק בערלין, אטאמאטיש זענען די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין מערב בערלין זיך געטראפן אין די סאוויעט יוניאן. אמעריקע האט פרובירט צו שיקן א קאנוואוי פון עסן און אנדערע וויכטיגע זאכן קיין בערלין, און די סאוויעט יוניאן האבן זיי נישט אריינגעלאזט. וואס האט אמעריקע געטון? אמעריקע האט געוואלט ווייזן אז זיי זענען באבוס און זיי גייען זיך נישט לאזן טרעטן, האבן זיי געמאכט א גאנצע אפערעישאן. די אפערעישאן איז געוועזן אז אמעריקע האט געשיקט במשך א יאר צייט ערעפלעינס פון מערב דייטשלאנד צו מערב בערלין אנגעפילט מיט סחורה ווי מעדיצינען און עסן פאר די צוויי מיליאן מענטשן וואס האבן געוואוינט אין מערב בערלין און אזוי זיכער געמאכט אז זיי באקומען וואס זיי דארפן. נאך א יאר צייט האבן די סאוויעטן מחליט געווען אז זיי הערן אויף מיט די באלאגערונג אקעגן מערב בערלין און זיי האבן צוריק אריינגעלאזט די מערב וועלט אין מערב בערלין ברענגען און טראגן סחורה פאר זייערע מענטשן. במשך די קומענדיגע פאר יאר זענען די קאמוניסטן געווארן מער און מער ראדיקאל מיט זייערע שיטות און זיי האבן מער און מער איינגעצוימט די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין זייערע לענדער. זיי האבן געזאגט אז קאמוניזם איז די בעסטע זאך פאר די וועלט און די קאפיליסטישע וועלט, די מערב וועלט, איז א סכנה פאר מענטשהייט. און צוביסלעך צוביסלעך האבן זיי מער איינגעצוימט די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין זייערע שטחים. און די זעלבע זאך האט אנגעהויבן צו פאסירן אין מזרח דייטשלאנד אויך און אין מזרח בערלין, סאו זייער אסאך מענטשן זענען אנטלאפן פון מזרח דייטשלאנד און פון מזרח בערלין צו די מערב. די פשוטע המון עם האט אפגעקויפט די פראפעגאנדע פון די סאוויעט יוניאן און פון די קאמוניסטן אז די קאמוניזם איז די בעסטע זאך, אבער געלערנטע מענטשן האבן פארשטאנען אז קאמוניזם איז א גרויסע סכנה, און זייער אסאך געלערנטע שטודירטע מענטשן זענען אנטלאפן פון מזרח דייטשלאנד צו מערב דייטשלאנד במשך די יארן פון נײַנצן הונדערט פֿופֿציק, פֿופֿציק אַיִן און פֿופֿציק צוויי. מען רעדט פון א חשבון פון קרוב צו פיר פינף הונדערט טויזנט מענטשן, רוב פון די מענטשן זענען נישט געווען פון די פשוטי העם, זענען געווען מער פון די געלערנטע און די שטודירטע מענטשן, און דאס האט צוגעברענגט אז די סאוויעט יוניט האבן מורא'דיג שטארק מורא צו האבן אז די אלע געלערנטע מענטשן גייען אוועק און ס'בלייבן איבער נאר די פשוטי העם און דאס גייט שטערן פאר די גאנצע עקאנעמי. סאו זיי האבן פארשטאנען אז זיי מוזן פארשליסן די בארדער. אין מעי טווענטי סיקסט ניינטין פיפטי טו האט סטאלין באשלאסן צו לייגן א גרעניץ צווישן מערב און מזרח דייטשלאנד, אבער בערלין איז נאך געבליבן אפן. אין די קומענדיגע יארן איז די מצב צווישן די סאוויעט יוניאן און די מערב וועלט געווארן מער און מער אנגעצויגן. אלע לענדער פון די סאוויעט יוניאן זענען געווארן פארמאכט, מען האט נישט ארויסגעלאזט קיינעם, מען האט עס אנגערופן די אייזערנע פארהאנג, אבער דער איינציגסטער פלאץ וואו עס איז געבליבן אפן איז געוועזן בערלין. און זייער סאך מענטשן פון די מזרח זענען אנטלאפן צו מזרח ברלין, פון מזרח ברלין זענען זיי אריבער געגאנגען די גרעניץ צו מערב ברלין ווייל עס איז געווען אפן, און אין מערב ברלין איז געווען א עירפארט און פון דארט האט מען געקענט אנטלויפן צו די מערב וועלט, און זיי האבן פארשטאנען די סאוויעטן אז דאס מוז זיך סטאפן, זיי מוזן דאס אפשטעלן. אין יאר נײַנצן הונדערט זעקס און זיבעציק האבן די סאוויעטן באשלאסן אז מען גייט מאכן א ערנסטע אפערעישן צו צוטיילן די שטאט ברלין אין צוויי מיט גאר א שטארקע גרעניץ אז מענטשן זאלן נישט קענען אנטלויפן פון מזרח צו מערב. אוגוסט דרײַצן, נײַנצן הונדערט זעקס און זיבעציק איז פארגעקומען די אפיציעלע יחץ צווישן מערב און מזרח בערלין, ווען ס'האבן זיך באוויזן ביי די גרעניץ צווישן מערב און מזרח פֿופֿצן טויזנט קאמוניסטישע סאלדאטן און אקטיוויסטן און זיך גענומען אראפלייגן א צוים צווישן די צוויי חלקים פון די שטאט און פשוט צוטיילט די שטאט אין צוויי. גאנצעטע גאסן זענען געווארן צוטיילט, מ'האט נישט געקענט אדורכגיין פון איין זייט גאס צום צווייטן, און זעלבע זאך איז געווען מיט טרעין סטעישאנס וואס זענען געפארן פון מערב צו מזרח זענען געווארן אפגעטיילט אינצווישן. די איינוואוינער פון בערלין זענען געכאפט געווארן אין גרויס שאק פון ביידע זייטן. מענטשן זענען פונקט געווען דא, מענטשן זענען פונקט געווען דארט, משפחות זענען געווארן צעטיילט, חברים זענען געווארן צעטיילט, און נישט נאר טרעין סטעישאנס און גאסן זענען געווארן צעטיילט, נאר אפילו בנינים, וואס די פראנט פון דעם איז געוועזן אין מערב בערלין און די בעק פון דעם איז געוועזן אין מזרח בערלין איז אויך געווארן צעטיילט אין צוויי. סאו מענטשן האבן געזוכט אלע מינע וועגן צו אנטלויפן, בשעת ווען די סאלדאטן, די קאמוניסטן זענען געשטאנען געהאלטן איין שיסן אויף ווער ס'האט פרובירט צו אנטלויפן. געווען געוויסע פלעצער וואס מ'האט אויפגעריסן די צוימען און מ'איז אנטלאפן. יא געלונגען, נישט געלונגען. ס'געווען געוויסע פלעצער וואס מענטשן האבן פשוט געטאנצן פון די פענסטער. אריין אין מערב. אבער מיט יעדן טאג וואס איז דורך האבן זיי אלץ מער פארשטערקערט און פארשטערקערט די צוים, זיי האבן געבויט נאכדעם א וואנט, און נאכדעם האבן זיי געבויט א שטערקערע וואנט, און נאכדעם האבן זיי געבויט א גאנצע דעט עריע, דאס מיינט זיי האבן באמבאדירט גאנצעטע בנינים וואס זענען געוועזן ביי די גרעניץ, און אזוי פלאך געמאכט די גאנצע שטח דארט, כדי מען זאל קענען בויען א ברייטע גרעניץ וואס דאס האט געהאט סענסארס און עס האט געשאסן קוילן אויף מענטשן וואס האבן פרובירט צו אנטלויפן, עס איז געוועזן דארט סענסארס וואס האבן אנגעצינדן לייטס ווען א מענטש איז אנגעקומען אינמיטן, אזוי ווי עטס זעהט עס אויף די ווידיאוס, עס איז געוועזן איבער טויזנט הונט במשך די גאנצע גרעניץ וואס זענען געלאפן אהין און צוריק, און ווער זיי האבן געכאפט איינעם אדורכלויפן האבן זיי פארפאלן, יעדער איינער האט געוואוסט אז איינער טרעט ארויף אויף די גרעניץ, אחת דו סולו הומעס האט געהייסן די דעט זאון. און מיט דעם איז מערב בערלין געווארן די גרעסטע תפיסה אין די וועלט. ווען די צוויי מיליאן מענטשן וואס האבן געוואוינט אין מערב בערלין האבן נערגיץ נישט געקענט גיין, זיי האבן נישט געקענט ארויסגיין פון מערב בערלין ווייל מערב בערלין איז געווען אין די סאוויעט יוניאן, סאו ס'איז געוועזן געוויסע טשעק פוינטס ווי מ'האט יא געקענט ארויספארן, אבער ס'איז געווען זייער קאמפליצירט, מ'האט געדארפט האבן ספעציעלע ערלויבענישן מיט געוויסע פאספארטן אזוי ווייטער, איינע פון די בארימטע טשעק פוינטס איז געוועזן טשארלי טשעק פוינט. וואס איך האב באזוכט, און איך געדענק ווייזן אויף די פיקטשערס באלד. אבער וואס טוט נישט א מענטש צו אנטלויפן פון א תפיסה? אלעס. סאו מענטשן פון די מזרח האבן א גאנצן צייט פראבירט צו אויפקומען מיט פארשידענע טריקס און איידיעס ווי אזוי צו אנטלויפן פון מזרח צו מערב. רוב פון די מענטשן האט מען געכאפט און געהארגעט, אבער א מיעוט איז יא געלונגען. א חלק האבן פראבירט מיט לופט באלאנען, מיט טונעלס, מיט זיך אדורך שווערצן אין קארס, זיך באהאלטן אין קארס, אדער מיט זיפ ליינינג. מיט שיפן, פרעגטס נישט, מיט אלע מינע טריקס וואס קען נאר זיין, אבי צו אנטלויפן פון די תפיסה פון מזרח אריין קיין מערב. כאטש מערב איז בעצם געווען די תפיסה, האבן מענטשן אבער ענדערש געקענט באשטיין צו זיין דאס די תפיסה פון מערב ווי איידער די תפיסה פון מזרח. אין די קליפס וואס מיר ברענגען דא קענט איר זען ווי אזוי זיי האבן געהאלטן אין איין פארשטערקערן די דעד זאון צווישן מזרח און מערב, ווען די קאמוניסטן האבן געהאלטן אין איין בויען מער און מער סאפיסטיקעיטעד מאשינערי און איידיעס ווי אזוי אפצוהאלטן מענטשן פון אנטלויפן. בשעת ווען אין די מערב זייט האט מען געבויט סטעידזשעס אז מענטשן זאלן קענען אריבערקוקן און זיך באגריסן מיט זייערע משפחה מיטגלידער פון די אנדערע זייט. די וועלט האט געשטורעמט איבער דעם וואס די סאוויעטן האבן געטון. די מערב וועלט איז געווען זייער ברוגז אויף די מויער וואס מען האט געבויט און אויף די צעטיילונג פון מערב און מזרח בערלין. אין June טווענטי סיקס, ניינטין סיקסטי טרי האט די אמעריקאנער פרעזידענט קענעדי באזוכט בערלין און ער האט געגעבן א דרשה אין פראנט פון הונדערטער טויזנטער מענטשן שטייענדיג פארנט פון די שטאטסהויז אין בערלין, און ער האט געזאגט אויף דויטש איך בין איינע בערלינער, געמיינט צו זאגן מיט דעם איך בין א בערלינער אז ער פילט מיט מיט די צייט פון די בערלינער איינוואוינער פון ביידע זייטן. באט איט פערמיטס אס טו מעיק איקאנאמיק פראגרעס. לאזט זיי נאך בערלינען קאמען, לעט דעם קאמען טו בערלין. אלל אלל פרי מען ווער עווער דעי מעי ליוו אר סיטיזענס אוו בערלין און דערפאר עז א פרי מען איי טעיק פרייד אין די ווארדס איך בין איין בערלינער. במשך די קומעדיגע יארן האט מען פראבירט צו טון וואס מען האט געקענט צו פועל'ן ביי די סאוויעט יוניאן זאל אראפנעמען די וואנט. פרעזידענטן און פאליטיקאנטן זענען געקומען באזוכן די מערב בערלין און געגעבן רעדעס און פראבירט אהין פראבירט אהער. די לעצטע באזוך פון אמעריקאנער פרעזידענט ווען די וואנט איז נאך געשטאנען איז געוועזן פרעזידענט רעיגען וועלכע איז געקומען June twelfth, nineteen eighty seven און האט געגעבן א רעדע שטייענדיג מיטן רוקן צום באקאנטן היסטארישן בראנדענבערג טויער וועלכע איז געוועזן אין מזרח בערלין און צווישן די בראנדענבערג טויער און מערב בערלין איז געוועזן די וואנט.

אופען דיס געיט. מיסטער גארבעטשאוו, טעיר דאון דיס וואל. במשך די קומענדיגע פאר יאר האבן זיך אנגעהויבן צו באווייזן די ערשטע סימנים אז די סאוויעט יוניאן האלט ביים צעפאלן, ווען אין זייער אסאך לענדער וועלכע זענען געווען אונטער די קאמוניסטן האט מען אנגעהויבן צו זען ריזיגע פראטעסטן ווי מענטשן האבן פראטעסטירט אקעגן די רעזשים טענה'נדיג אז די פיינענשל מצב איז נישט גוט, די געזונטהייט מצב איז נישט גוט און אזוי ווייטער. און אין מזרח דייטשלאנד האט פאסירט די זעלבע זאך, ס'איז געקומען צו א פוינט וואס מזרח דייטשלאנד האט געהאלטן פארן גיין בענקראפט. אין דזשעניוערי נײַנצן הונדערט אַכט און נײַן, כאטש די מצב איז געוועזן אזוי אנגעצויגן, האט זיך די פרעזידענט פון מזרח דייטשלאנד אנגערופן אז טאמער ס'פעלט אויס וועט ער האלטן די וואנט פאר נאך הונדערט יאר. די פראטעסטן האבן זיך געהאלטן אין איין פאר מערן וואס א טאג איז אדורך, און די קאמוניסטישע פארטיי האט געפילט ווי זיי האלטן אויף פארלירן קאנטראל, און דאס איז בעצם געווען די מציאות, די עולם איז געווען געפערליך אויפגעברויזט, אין דעם ניינטן נאוועמבער נײַנצן הונדערט אַכט און נײַן האט זיך אויפגעשטעלט איינער פון די גרויסע קנאקערס אין די קאמוניסטישע פארטיי און געזאגט אז פון מארגן די צענטע וועלן אלע טירן זיין אפן, ער האט נישט געזאגט וואס. די עולם האט פארשטאנען פון דעם אז ס'האט זיך געענדיגט, די גרעניץ צווישן מזרח און מערב איז אווער. סא טויזנטער טויזנטער מענטשן האבן זיך געגעבן א לאז צו די גרעניצן און זיי האבן אנגעהויבן אדורכצוגיין די גרעניץ אן קיין פאספארטן און זיי האבן באקומען א באפעל די פאליציי אז זיי זאלן נישט שיסן אויף קיינעם, סאו די עולם האט אנגעהויבן צו גיין פון מזרח צו מערב פון מערב צו מזרח, ס'האט זיך געטון און עלף דרייסיג ביינאכט האבן מענטשן אנגעהויבן צו ברענגען טרעקטערס מיט האמערס מיט עני כלים וואס זיי האבן געהאט און אנגעהויבן צו צוברעכן די וואנט, און אין די ניינטן נאוועמבער נײַנצן הונדערט אַכט און נײַן נאך אַכט און צוואַנציק יאר האט מען ענדליך אראפגעברענגט דעם וואנט. איינמאל די וואנט איז געווען אראפ און מענטשן האבן אנגעהויבן זיך צו דרייען פון מזרח צו מערב פרייערהייט, איז די רעגירונג פון מזרח געווארן שוואכער און שוואכער, ביז ס'איז געקומען צו די דריטע אקטאבער נײַנצן הונדערט נײַנצן און דעמאלטס האט זיך דייטשלאנד ענדליך פאראייניגט אלס איין גרויסע לאנד מזרח מיט מערב און ס'איז געווארן איין גרויסע דעמאקראטישע לאנד. דאס אראפברענגען די וואנט און דאס צאמשמעלצן ביידע זייטן דייטשלאנד איז געווען א גרויסע שמחה פאר די גאנצע וועלט, בעיקר פאר די מערב וועלט, און דאס האט געברענגט סימבאליש די ענדע פון די קאלטע קריג צווישן אמעריקע און די סאוויעט יוניאן. ווען איך האב באזוכט בערלין האב איך עס קענט זען מיט מיינע אייגענע אויגן. ווי מען גייט נאר אין בערלין קען מען נאך אלץ זיך באגעגענען מיט סימנים און שריים פון די באקאנטן וואנט וואס האט צוטיילט בערלין פאר אַכט און צוואַנציק יאר, צו ס'איז אליין אויף די פלאר וואו ס'צייכנט אן ווי די גרעניץ איז געווען, צו ס'דא געוויסע פלעצער וואס נאכדא גאנצעטע שטיקער פון די וואנט, געוויסע פלעצער וואס מ'זעט אויפגעריסן די וואנט, געוויסע פלעצער וואס מ'זעט נאר אייזערנע שטאנגען, און געוויסע פלעצער זעט מען פלעין סימנים פון שטיינער, אבער אזוי צו אזוי אן א שיעור פלעצער וואס מ'גייט אדורך און מ'זעט חלקים פון די וואנט, און ווען מ'שטעלט זיך ביי די וואנט טראכט מען. ווען מענטשן זענען געוועזן פאר אַכט און צוואַנציק יאר אין א תפיסה און פרובירט צו טון וואס זיי האבן געקענט ארויסצוגיין, און מענטשן האבן איינגעשטעלט זייער לעבן אבי ארויסצוגיין פון די תפיסה. סאו קענסט עק פארשטעלן וואס פאר א שמחה ס'איז געוועזן ווען ענדליך די וואנט איז אראפגעקומען. און דאס איז גארנישט צו די שמחה וואס אונזערע זיידעס האבן געהאט אין מצרים ווען נאך אזויפיל יארן האבן זיי געקענט ענדליך ארויסגיין פון די געפערליכע עבדות פון מצרים, די שמחה איז געווען אסאך אסאך אסאך מער, זאל די אייבערשטער העלפן אז אונז זאל מען זוכה זיין בקרוב ארויסצוגיין פון די גלות, און ס'שטייט אז די מופתים וועט זיין אסאך מער, כמה יצאתך מארץ מצרים מראה לי נפלאות במהרה בימינו.